Sezzjoni tal-klieb bħala speċjalizzazzjonijiet hija maqsuma fi tliet speċjalizzazzjonijiet li huma klieb li jfittxu l-isplussiv, klieb li jfittxu d-droga u l-klieb tal-protezzjoni. Il-klieb li jintużaw għal f'każ ta' rewwixti li jintużaw il-football grounds, petrol, petrol mal-hotels, etc. Mbagħad għandna speċjalizzazzjoni oħra, jekk tista' tgħidilha speċjalizzazzjoni, però l-klieb kollha jridu jgħommhom, li huwa l-ubbidjenza. L-ubbidjenza hija importanti ħafna bħala klieb li jagħmluha kollha. Ikollna ħafna PR, PR activities ma' kunsilli lokali, charity events etc. Ġieli jiġu hawnhekk skejjel, ġieli mmorru skejjel aħna. Dawn biss biss kull sena nagħmlu madwar ninety five, one hundred a year, ġifieri għandna qisu two a week. Hija tajjeb, importanti ħafna għall-PR tal-Pulizija biex il-Pulizija tersaq iktar qrib iċ-ċittadin. Kemm hemm b'kollox issa klieb? Preżentament bħala klieb għandna thirty three bħalissa. Għandna wieħed minnhom irtirat, għandu ten years, issa jekk Alla jrid ħa nsibulu home. Ninety nine point nine percent jiġifieri ħa jieħdu l-handler tiegħu għax din hija relazzjoni li jkun bena xi xi tmien snin miegħu u ninety nine percent jieħdu l-handler. Ġeneralment hekk jiġri però li nagħmlu aħna hu li niddeċiedu ngħidu l-klieb ħa jaħdmu sakemm ikollhom Disa' snin, disa' snin u nofs, mela meta jkollu tmien snin u nofs, aħna rridu naħsbu biex insibulu replacement tiegħu. Inġibu kelb żgħir, sakemm jilħaq jittrenjah ikun għadu qed juża l-kelb l-ieħor u meta l-ieħor jiġi fully trained, l-ieħor jiġi rtirat. U mbagħad jibda l-proċess jew nibqgħu nsibulu home, ovvjament mhux se jiġi kolinkwa persuna jgħidli jien irrid il-kelb ħa ntihulu. Irrid nara fejn ħa jżommu, kif ħa jżommu, jekk kellux esperjenzi ta' klieb qabel, Naraw li l-kelb jiġi miżmum tajjeb kemm ikun magħna, jekk jista' jkun aħjar anzi. Wieħed mill-klieb għandu għaxar snin, mhux hekk? Dak hu l-Chihuahua qed ngħidu? Ejw, iva, dak hu. Dak Labrador, Labrador. Kien inxtara mill-Ingilterra f'two thousand and ten, jekk m'iniex sejjer żball. Kien miġjub mill-Ingilterra, kellu, ma nafx, sentejn xi ħaġa hekk. U għamel, għamel karriera, ġifieri, ta', ta' kważi tmien snin issa jaħdem fuq it-tfittxija tal-isplussiv. Ġifieri tana servizz mill-aqwa. Da, Ħafna kienu jgħidu qabel kien hawn perspettiva li l-klieb x'se tagħmlu bihom, x'se tagħmlu magħhom għax spiċċaw, ma bdewmx tajbin għalikom. Ir-relazzjoni li tinbena bil-handler u l-kelb diffiċli biex biex tkissirha mbagħad. Da da jsir parti minnek. U immaġina inti tagħmel tmien snin sħaħ kuljum xogħol is-sigħat kollha ta' xogħol mal-kelb. Le, mhux se taqbad titilqu. Sa hemm min jgħid li ittuhom id-droga biex ixommu għall-klieb. Intom xi twieġbu għal dan? Mistoqsija komuni ħafna. Hija importanti ħafna, anke u speċjalment l-ewwel semmejtlek l-iskejjel, meta mmorru fl-iskejjel di importanti li nsemmuha. Ġeneralment isaqsuhielna, jekk ma jsaqsuhielniex nagħmlu punt li rridu ngħiduha. Il-kelb qatt ma jkollu kuntatt ma' droga. Qatt u qatt. Daqs kemm hi mhix ħażina għall-persuna, għan-nies id-droga hija ħażina għall-klieb ukoll. Qatt ma jkollhom kuntatt magħha. Issa li li jiġri aħna bħala training hu r-riħa li toħroġ mill-materjal, inti meta meta xxomm xi ħaġa, jien naf qed ixxomm biċċa ħobż qed qed tieħu r-riħa li ħierġa mill-ħobż pereżempju. Aħna dik ir-riħa lill-kelb tikklikkjah, tiswiċċjah biex jindikalek. Jiġifieri hemm xi ħaġa. Jiġifieri matul it-training aħna, id-droga tkun tkun issiġilata b'tali mod li joħroġ il-vapor minnha. U dak il-vapor minnha xħin ixommha ftit il-kelb jindikalek. Qatt ma jkollu kuntatt magħha, qatt ma jista' jmissha, anzi hija waħda mis-safety procedures li nużaw li qatt ma jkollu kuntatt il-kelb. Li għandek inti li għandek ir-riħa dawk il-particles żgħar żgħar żgħar fl-arja aħna bilkemm inxommuhom, Imma l-kelb, il-kelb imnieħru huwa immens, ħa ngħid hekk. Allura l-kelb, b'hekk jintuża l-kelb fuq kollox bħala għodda lek. Hemm il-ħsieb li jiżdiedu l-ammont ta' klieb fi ħdan din is-sezzjoni? Dik dejjem, dik dejjem. L-almu tagħna hu li peress li qed jiżdiedu ħafna xogħlijiet ta' delegazzjonijiet u ta' tfittxix tal-isprussiż speċjalment, għadna kif għaddejna miċ-ċogiem, il-val, Il-Valletta Summit kellna il-presidenza. Impenjati. Issa għandna ħafna. Issa għandna il-V18 għaddejja. L-aim tagħna hu li nżidu kelb tal-esplosiv kull shift. Però huwa procurement system, irridu nżidu n-nies, irridu nżidu l-klieb u dan mhux suġġett illum bħal jien naf pulizija normali, ħaddiem normali, ġibtu, tranjajtu xarej, ħareġ jaħdem. L-ewwel titqattgħat il-pair l-ewwel, titqattgħat il-kelb mal-handler, titqgħod attent il-handler x'karattru għandu tipprova tlaqqagħlu l-kelb li tibda tagħtalih. U mbagħad meta taqgħadhom tibda l-kors, għedna l-ewwel bejn sitta u tmien xhur, plus li hemm it-teorija mbagħad, għandna surġent hawnhekk, wieħed mis-surġenti kollegi tiegħi jagħti l-lezzjonijiet tat-teorija għalxiex, inti mhux qed nittrenja dan, għalxiex qed nittrenja dan u kif qed nittrenjah u x'riżultati ħa jtini. Għax inti billi tmur tagħmel sezzjoni ta' training u ma jkollokx pjan tajjeb, m'intix ħa tasal. Allura jkunu jafu li l-pjan tal-instructor fejn ħa jwassalhom, xi rrid nagħmel. In between, meta inti ma jkollokx l-instructor miegħek, ikollok ikollok ċertu affarijiet li trid tagħmilhom biex inti kemm jista' jkun it-taħriġ idum sitt xhur flok tmien xhur. Ġieli jdum tmien xhur vera, imma tara biex it-teorija tgħallimek ħafna. Ħafna ħafna, llum tgħallimna ħafna training training techniques bħal reinforcements, bħal bħal punishments, hemm ħafna teknika li tista' tuża biex tasal fit-training tal-kelb.